Salaamu alaikum akkam jirtan kabajamtootaa fi jaalatamtoonni hordoftoonni barsiisa Oromaa alhamdulillah naga kooti nageenyi kiyya kan jaalalaa kan kabajaadhaa bakki jirtan mara sana ga'u egaa hordoftootan kiyya akkuma waadaa isiniif seene warroota shari'aa zeeni qabdaniif jechuudha haala daataa yookiin intarneeta bilaashaa fayyadamuu dandeessan isin barsiisuu yookiin isin agarsiisuu dhufe jechuudha. Fakkeenyaaf kan duraan itti fayyadamaa turtan jechuudha. SM2, SM3 fa waan garaagaraa jechuun waan sharikarraa isiniif ergame dubbiftanii haala saniin mijaanaa godhatanii fayyadamuu turte jechuudha. Haa ta'u malee amma sunumtillee namoota baay'ee irraa dhaabbatee namni baay'ee rakkachaa jira jechuudha isinii galee. Garuu har'a kaniin ani isinitti agarsiisu kun jechuudha shariyaa hundarratti jechuudha isinii galee. Kan miseejii sharikarraa isiniif ergame otoo hin taane kan shariyaa zeeni hundi qabdu jechuudha isinii galee. Egaa maallan isin intarneetii kana ittiin hidhachuu dandeessan jechuudha riyaala jahaatama jechuudha riyaala jahaatama bittaa gaa shaantan jechuudha baatii tokkoof dalaga jechuudha isin galee. Ammallee waan inni si jaaladheef jechuudha yeroo barbaaddan baatii baatiitti hidhachuu dandeessan jechuudha kan sharikaa isin ergee isinirraa fudhatu osoo hin taane kuni yeroo hunda ni jira jechuudha yeroo hunda hidhachuu dandeessan jechuudha isin galee. Egaa kanaafan isa isinii jaaladha jechuudha. Kanaafan isa isinii filadha jechuudha isinii galee. Egaa daawwattootan kiyya haala isa itti godhachuu dandeessan koodii isaadhaa isinitti nagarsiisa. Gama barumsaatiin darbuun duratti wannin isin yaadachiisu namoonni YouTube chaanaala kiyyaaf haarawaa taatan subscribe gochuun dagatinaadha. Yeroo subscribe gootan mallattoo notification san click itti godhuudhaan all ka jettu irratti tuqachuu hin dagatinaa jechuudha. Barumsi asirratti dabarsinu tokkolleen akka isin dabarre akkasuma barumsa keenya yoo jaallattan viidiyoo keenya like gootanii nu jajjabeessuu hin dagatinaadha. Gaaffii garagaraadhaa qobattan komentii jalatti nu barreessaadha. Hanga dandeenyeen hanga biyyannoo isiniif deebina. Gamanumaan hanga murtan dabarsaa hamma xumuratti nafaana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa amma wanni gootan mana saalaa keessan irra ni galtanii. Asolitti akkuma barame sagal shan sagal ni barreessitanii. Asgad ni buutanii asgadi kanatti social jettanii afaan ingiliffaatiin barreessu jechuudha osoo qubee tokko hin dogongorre jechuudha akkuma nama barreesse kanatti isinillee akkasumatti barreessitan jechuudha achi booda seendii kilik gootanii ammallee seendii kilik itti gootanii egaa achi booda yeroo haala kanatti ergitan hanga risaalaa isinii deebitu obsaan eeggatan jechuudha. Egaa kun akkuma argaa jirtan jechuudha risaalaan naa deebitee jirti jechuudha. Egaa daawwattootan kiyya interneetiin kun kan ji'a tokko jira, kan torbee tokko jira, kan guyyaa tokko jira jechuudha. Kan ji'a tokkoodha riyaala jaatamiini, kan torbee tokko riyaala digdamiini, kan guyyaa tokko riyaala shaniini jechuudha. Egaa daawwattootan kiyya ani kanuma riyaala jaatamii kanaan isiniif filadhe jechuudha. Ofii kiyyaafis kanuma riyaala jaatamii kanaan hidhadhee itti fayyadamaa jira jechuudha isinii galee. kan torbeedhaa riyaala waan nama miidhuufu kanuma ji'a tokkoo riyaala jahatamiin yeroo tokko guutanii hidhachuu yookiin godhachuu wayyanatti fakkaatee jechuudha isin eegalee. Egaa daawwattootan kiyya kan riyaala jahatamaa kana godhachuudhaaf koodiin isaadhaa sadii tokko lama sagal shan sagalitti ergitan jechuudha isin eegalee. Kan riyaala digdamaa barbaadan immoo sadii tokko tokko sagal shan sagalitti ergitu jechuudha. Kanaafuu san filannoon keessanii kan barbaadan godhattanii jechuudha. Asirratti wanni beekuu qabdan jechuudha yeroo riyaala jahatamiin godhattanii raawwattan jechuudha. As gaditti kun akkuma argaa jirtan waan inni firii hojjetu Instagiraama, Feesbuuka, Waatsaapa, Tiwutar, Isnaapchaat, Teektook jechuudha. VPN malee jechuudha isin galee waan inni firii hojjetu jechuudha isin galee. Kan biroodhaa immoo kanneen akka yuutuubiidhaa kanneen akka iimoodhaa waan mobaala keessan irra jiru hunda hojjechiifachuudhaaf VPN mobaala keessan irraa qabdan waliin connect gootaniiti wam hunda isiniif dalaga jechuudha. VPN barbaaddanii shakki tokko malee hojjeta jechuudha isinii galee VPN mobaala keessan irraa qabdan walitti connect godhuudhaan VPN barbaaddaniin hojjechiifachuu dandeessu jechuudha. Egaa hordoftootan kiyyaa isinii gala jeetan abdii qabaa barumsa keenya yoo jaallattan viidiyoo keenya laayik gochuun dagatinaadhaa gaafii gargaraadhaa qobaatan komentii jalatti nu barreessadha. Barumsa birootiin haga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.